Кыздырып җибәрәбез без менә шушы сәгать сигезләрдән соң тугызда инде гомумән шундый пик ноктасы була, чөнки студиябезгә кунаклар килеп керә. Аларга да, миңа да аралашу сезгә дә бик күңелле була. Эш, авыр эш көне дип әйтәләр дүшәмбе көнен. Тәк, э, без инде авыр эш көненнән соң рәхәтләнеп ял итик әле шушы кичне. Рәхәтләнеп үткәрик әле бергәләп дип якынрак дәшәм сезне радио алгычлар янына, чөнки студиябездә кунакта танылган

Булгар радиосы студиясендә сине күрергә чиксез шатмын. Рәхмәт э, шушындый матур кышкы кичтә вакыт табып килүең өчен. Һәм э, инде сине күптән күргән юк. Аралашып торсак та без онлайн бит инде хәзер күп э, аралашу. Мин менә еллар узгач та һич кенә дә кешенең Э, төс кыяфәте дә үзгәрә дип әйтмим, чөнки ул кеше һәрчакта да хәрәкәттә, һәрчакта да үз өстендә эшли, үзгәрсә дә ул бик яхшы якка гына үзгәрә. Һәм шулай ук инде профессиональ яктан да. Замира, менә бүгенге көндә, менә шушы бүгенге көнеңә килеп җиткәч, син ниләр уйлыйсың?
Мин э, ниләр уйлыйм, э, кайбер әйберләрне Эшләргә кирәк түгел дип уйлыйм. Кайбер әйберләрдә, кайбер очракта кыюрак булырга кирәк булган икән. И, юкка куркып йөргәнмен икән дип уйлыйм. Кайбер очракларда. Һәм э, кайбер э, шундый э, күз яшьләремне, нервларымны әрәмбиткән очракларны искә төшерәм. И, җүләр булганмын икән дип уйлап куям. И, шул вакыттагы хәзерге акылым булса дигән чаклар була. Әлбәттә, ул э, яшәгән саен тормыш тәҗрибәсе өйрәтә. тормыш тәҗрибәсе өйрәтә. Һәр вакытта да менә ә, мин үзем Дәвани белән үскән бит инде без инде. Без төп йортта Дәвани белән үскәч, Дәваниның ул вакытта әйткән сүзләрен шулкадәр мин аңа игътибар итмәгән. Ул менә хәзер нишләптер искә төшә. Дәваниның вафатына бит 20 елдан артык хәзер әйме. 20 елдан соң менә шул сүзләрнең асылына хәзер төшенәм мин. Алар менә әле булса Әле генә кичә генә әйткән кебек колагымда чыңлап тора, мәсәлән. Мин әле мин аны бүген шулай ук э, интервью булды Шәһри э, Казан э, газетасы белән. Анда да әйттем. Аның бер сүзен мин хәзер э, ничек әйтим, минем минем тормыш фәлсәфәсенә әйләнде ул. Ул һәрвакыт әйтә иде. Һәрвакыт түгел. Әгәр авылда э, кем беләндер кемдер низакка кергән икән, ул әйтәдер ие шулай. Безнең э, аш, э, ашау ягында шундый Ул утырадыр я өстәлнең бер башында, аның артында тәрәзә. Менә бүгенгедәй күз алдында ул мич каршында иде. Утырадыр иде. Эй, менә шуның белән шул талашкан икән. Э, үлгәч кешегә 2 метр җир җитә. Нишләп кеше шушы кадәр иркен дөньяга сыймый микән диядер. Мин шул сүзне ничектер куркадыр мин ул сүздән. Әйт, үлгәч кешегә 2 метр җир җитә дигән сүздән нык курка идем. Мин аның мәгънәсенә төшенмәгәнмен, яшьлегем беләндер инде. Хәзер уйлыйм, чыннан да шулай. Э, Шушы дөньяда санаулы э, гомер санаулы, ул 90 булса, 100 булса да санаулы бит инде. 100-нең дә саны бар, шулай бит инде. Шикле, әйе. Мәңгелек түгел, шикле. Һәм шушы гомердә э, шуны кем беләндер әрләшеп, кем беләндер мөнәсәбәтләр ачыклап, э, кемнедер үпкәләтеп, рәнҗетеп, кемнедер беләндер нәрсәдер бүлешеп яшәгәнче борыл да кит. Дөнья иркен, дөнья киң, сиңа Һәркемгә дә урын җитә.
Бөтен кешегә дә урын җитә. Менә шушы фәлсәфә белән соңгы елларда яшим мин. Менә минем Диванинең сүзе менә колагымда бүген дә. Менә шул. Ә, мин инде тапшыру барышында юкка гына әйтмәдем, минем өчен син көчле журналистларның берсе. Рәхмәт. Ул булсын ул сценарий ягыннан да, ә, алып бару ягыннан да, гомумән, ә, ниндидер тапшырулар эшләү ягыннан да, ә, син профессионал.

Миңа калса профессиональлек ул белем белән дә килми, улаймы? Ул Э, кемгәдер тәҗрибә белән дә килмәскә мөмкин. Озак Әйе. еллар эшләсә дә, ул шулай ук чиле пешле журналист булып калырга мөмкин, яисә чиле пешле табиб булып калырга мөмкин, яисә шундый ук музыкант булырга мөмкин. Миңа калса, э, ниндидер бер этапка җиткәч, син шушы профессиянең ничектер э, әлеге дә баягы фәлсәфәсен аңлый башлыйсың. Шушы профессиянең эм, э, син аңа, ул синең Менә тормышың гына түгел, синең гәүдәңнең, синең менә шушы шәхесеңнең бер яртысына әйләнә. Син менә шуннан башка үзеңне күз алдына китерә алмыйсың. Син үзеңне, менә син табиб икән, әй бит. Син шул кадәр ярты кешең синең менә шул табиб. Ул менә менә кайчан килә башлый ул? Менә мәсәлән, мин яңалыкларда бик күп еллар эшләдем бит инде. Мин 10 елга якын э, Тата э, Яңа гасыр телерадиокомпаниясендә э, хәбәрләрдә эшләдем хәбәрче буларак. Мин әле булса хәбәрләрне тыңлыйм икән. Автом мин бирелеп яңалык ишетмим. Мин автомат рәвештә фото тикшерәм. Беләм, эйсе яңалыклар укыйм икән. Минем менә соңгы вакытта менә Камал театрының яңа бинасы ачылгач, мин инде шалтыратыплар әйтәсем килә кулларым кычытып яңа камал театры яңа камал театры соң дөрес түгел бит инде яңа камал була алмый камал, камал бит инде театрының яңа бинасы әйе камал театрының яңа бинасы менә бу инде менә шул профессиональлек инде яисә әйтәләр инде ә, менә э, матур ә, шул матур камал театры дип әйтергә мөмкиндер мин хәзер хәзер искә генә төшерә алмыйм матур түгел камал театрының матур бинасында Чөнки Камал инде ул юк, ул яңа була алмый. Ул аңа инде 100 ел, ел яшьтән артык, шулай бит. Менә шундый әйберләр э, колакны кисә, к- күзгә бәрелә. Менә ничек әйтим инде. Яисә э, алып баручыларны караганда да ниндидер акцентлар, ниндидер урысча м, э, аһәңнәр яңгырап китә. Бормалар. Бормалар инде әлбәттә колакны кисә. Менә шушы очракта син үзеңнең профессиональ икәнеңне аңлыйсың. Чөнки синдә профдеформация дигән әйбер башланган була бит. Менә син инде гади генә түгел, син бер ярты кешең синең инде. Менә шушы вакытта гына син профессионал буласың. Әгәр дә син инде 50-60 яшькә җиткәндә дә шушы әйберләрне ишетмисең, күрмисең икән һәм синең күзеңне йомган килеш тә син скальпель белән эшли алмыйсың икән, син профессионал түгел. Мин шулай дип уйлыйм, белмим. Ә, менә билгеле ә, бүгенге көндә алып баручылар да күп әйме булсын ул менә ә, телевизион алып бару турында гына сүз бармы бүгенге көндә шул ук концерт алып баручы әйме шул ук мәҗлесләр алып баручы син бит инде төрле юнәлештә алып баручы булып эшләгән кеше ә, синең өчен ә, гомумән кайсысы профессия һәм кайсысы хобби
Беләсезме, Айгөл, беләсеңме, мин әйтерим, һәрберсендә дә профессионал булырга кирәк. Ниндидер хобби гына диеп, әй ярамаган тагына дип кенә карарга ярамый. Хәтта мәҗлес булса да, кеше сине хөрмәтләп чакырган, гомердә бер була торган мәҗлесенә алып баручы иткән, ул сиңа акчасын түләгән, син әлбәттә профессионал булырга тиешсең. Әлбәттә, ул мәҗлес һәм яңалыклар тапшыру я булмаса концерт дип алыйк икән, әлбәттә, алар арасында аның статусы түбәнрәк кебек тоела. Ләкин сине чакырган кеше өчен син әлеге минутта Э, аның ул сиңа ышанып тапшырган ул бөтен ышанычы синдә аның ул аның кунакларын чакырган күпме э, ул инде түләгән ресторанына түләгән һәм әлбәттә э, урысчалап әйткәндә будь добр син аны профессиональ рәвештә алар теләгәнчә эшләп чыгарга тиешсең менә хәзер тагын бер сорау шуннан чыгып син әгәр дә Ә хезмәт башлангычында әйтик, әмма шул ук үзеңнең яшьрәк чагыңны искә төшер. Син бит инде эшли башлаганда ук профессионал була алмыйсың, Замира. Ә менә бу очракта ничек аңлатасың? Менә э, искә төшереп үтәсем килә. Мин э, Яңа гасыр телевидениесе ул вакытта юк иде. Мин ГТРК Татарстанга килдем бит инде. Иң беренче очрашу минем булды Э, Илфат Фәсрахманов белән. Әйе. Мин ул тарихны бик күп тапкырлар сөйләгәнем бар. Э, Мин Казанга килдем, кая барырга белмим, кая яшәргә икәнен белмим, ләкин Казанга килдем. Минем менә шундый Казанны яулау теләге белән. Һәм Камал театрын бик яр- мин театрны бик яратучы буларак театрга килдем. Мил- Бәлкем берәр эш булыр. Билет сатуымы шунда, м, белмим инде, кем булса да булырга, ләкин миңа театр тир- янында й- тирәсендә йөрергә дип. Һәм килү керү белән анда Шамил Зинурович, э, директор вакыты һәм Салаз Закич шунда иде. Салат абый э, мине беләдер иншалла да институтта укыган вакытта, мин чөнки Аждат Тимир Шәехның төркемендә биюче булып эшли идем ул вакытта. Һәм э, шул концертлар аша белә иде. Бу мине күрде дә, сез концертлар белән килдегезмени ди, миннән сорый. Мәйтәм, юк, мин мәйтәм, институтны бетереп килдем. дидем. Хәр бу маш, аның сүзе хаман. Чаллыны бетереп килдем дидем. Әйе, чаллыны бетереп килдем дидем дә. Син хәр Казанны бетерергә килдеңме дидем мин Салат абый. Әйе. Шул вакытта син кая эшләргә җыенасың? Әйтәм, театрга дип килдем. Кем булып син инде актрисага укыдыңмы диде инде. Мәйтәм, юк. Соң кем булып эшлисең була? Хәт мәйтәм, билет сатарга, хәт идән җуарга дим. Яра кеше көлдермә инде, институт бетереп идән җуып йөрмисең бит инде ди инде. Яра, әйдә, син Илештән бит әле ди инде. Мәйтәм, Илештән. Равиль Миңнуллинның якташым әйтәм, ул вакытта Равиль Мөгаллимович дәүләт советында эшләгән вакыты, бу әйтә, мин сине ди телевидениегә җибәрәм ди. Бар да Илфатка бар да әйтте инде. Минем Равиль Мөгаллимовичның сеңлесе дип әйт үзеңне ди инде. Шулай иттереп, мин икенче көнне бардым, әлбәттә, мин аны сеңлесе дип әйтмәдем инде бит. Равиль Мөгаллимовичның сеңлесе дип аны Салат абый әйткән Илфат абыйга телефоннан шалтыратып. Һәм шул вакытта миңа Илфат абый әйтә, «Үскәнем, Әгәр дә яза белмисең икән, син Шәймиевның кызы булсаң да, мин сине бер нәрсә дә эшләтә алмыйм, диде. Ә Менә шушы вакыт мин моны нәрсә өчен искә төшердем? Бу әйтә, сине язып караганың бармы, ди. Хәер, мин әйтәм, мине юк дисәм, мине куып чыгаралар инде болар, мин әйтәм. Алмыйлар. Алмыйлар.
Э, Син сюжетлар эшләгәнең бармы, ди инде. Бар, димен инде, әйбит. үзем дә инде. Илфатова аңлагандыр инде минем алдаш, алдашыптың ялганлап сөйләгәнемне. Чөнки ул отпусклар вакыты иде. Анда бөтен күп журналистлар отпускада һәм журналистларга кытлык вакытка туры килдем мин, әйбит. Һәм мине Җибәрделәр э, Яңа татар зиратына э, Рөстәм Яхинның каберен төшерергә җибәрделәр. Мин әле дә хәтерлим, гомердә камер күргәнем юк, гомердә текстлар язганым юк. Йөреп кайттым да һәм су буе текст яздым. Менә мактап-мактап каберне караганнар, фәлән төгән фәсмәтән дип. Әлбәттә, бу минем профессиональ булмавым турында сөйли. Ни өчен? Чөнки беренчедән яңалыкларга э, языла торган текстлар, алар инде минут бер минутта он секунд булырга мөмкин бит анда мин инде бер биш минутлык текст язганмындыр инде анда фактлар гына кирәк әмма фактлар гына кирәк әдәби матур итеп бормаларың кирәк әлбәттә өлфәт абый көлде инде андай бит моны шушы текстны хәзер минутта ун менә нык исемдә кала минутта ун секундка калдырырга кирәк диде әйе менә шулай иттереп менә ул вакытта мин каян профессионал булыйм инде әлбәттә мин үттем Э, көчле журналистлар мәктәбен чөнки без э, фирус ималтдинов белән бер редакциядә эшләдек әйме көчле журналист э, илфат фәзрахмановның кул астында ничә еллар мин журналист булып эшләдем ул белмим бишәр тапкыр яздырады текстны бар кире яз язып кертәсең бар тагын яз язып кертә бар тагын яз Менә шулай иттереп бәй бит. Кабат-кабат, кабат-кабат язып. Аннары Данил Гыйниятов э, редактор булып эшләде хәбәрләрдә. Аның кул астында. Аннары мин эләктем Наилә Нургалиевна Сабитованың кул астына. Ул телевидениедә 40 елдан артык иң көчле режиссерларның берсе. Ул мине өйрәтте. Ничек итеп сөйләгәндә кайда тын алырга, ничек иттереп э, тавышны басып сөйләргә, шәрелдәмәскә, кычкырмаска, э, зал белән ничек ул миңа әйтә ди сизәсеңме залны залны сизәсеңме концертлар алып барганда әйтә ди залны сизмисең син син үзеңнекен генә сөйлисең ә син залны ишет дип менә шулай өйрәтә ди һәр эфир саен наилә апа ногманова шалтырата зәмирә менә шушы сүзең мондый булды бу сүзеңне кабатлама бүтән менә шулай менә шушы журналистлар мәктәбен үткәч әй бит әлбәттә мин профессионал булмыйча кем булыйм инде Айтуганова Миләүшә Ләбибовнаның кул астында ничәкле күпме проектлар ясадык. Ул бит инде бик кырыс холыклы менә шулай кабат-кабат сценарийларны яздыра ди. Һәм әлбәттә, болар бөтенесе дә үзенең мин гомумән Яңа гасыр телерадио компаниясе миңа зур мәктәп булды. Ул э, журналист өчен генә түгел, ә Тормыш мәктәбендә үттем. Оператив булырга, тиз генә хәл итәргә, югалып калмаска, кеше белән коммуникациягә керергә. Менә болар өчен мин, әлбәттә, э, Яңа Старт радиокомпаниясе. Ул миңа инде туган йортым кебек. Мин ТНВны бик яратам. Ул миңа теге менә бер и, каядыр туган йорт тора бит авылда еракта Әйе. име. Шуның кебек. Күңелгә якын. Күңелгә якын бер урын ул. Чөнки мин анда үстем. Мин анда бала гына булып килгән идем бит. Син анда җитлек, җитлектең сүз дә юк. Менә мин хәзер э, әзерләгән сорауларыма карыйм да, әйме? Без Әйе. инде алгарак китеп э, с- мин сораганмын. Бәлки Әйе. син үзең җавап биргәнсеңдер журналист буларак теге алга китеп. Э, Тормыш этапларын менә ничек э, бүләсең дип э, язганмын, әйме? Әйе. Алып баручылар мәктәбен үткәндә бит инде нинди олпат шәхесләр белән чынлап та Әйе, менә хәзер менә син санап алдан чыктым, сөйләп әйе. уздың, э, нәкъ шулай ук э, тәҗрибә туплау мөмкинлеге булды. Аллага шөкер. Әйе. Һәм менә сине чынлап та өйрәтүче булды бүгенге көндә ничек уйлыйсың хәзер менә яшь буынны өйрәтеп буламы гомумән менә телевидение өлкәсендә генә әйтмим әле мин гомумән
ник булмасын э, миңа калса аюны да биергә өйрәткәнне миңа калса һәр буынны да өйрәтергә була өйрәтергә була э, ләкин мәктәп булырга тиеш аның өчен журналистлар база. өчен база булырга тиеш беренчедән Ярый менә безнең бәхеткә шундый база туры килде. Без аларның кул астында үстек. Ул вакытта бит әле Искәндәр абый кем безнең бар иде, ней шулай да көчле редакторлар Илгизәр абый, Илгизәр абый Хайруллин бар иде. Әйе. Көчле шундый әкрен генә, йомшак кына кил әле монда утыр әле диеп, менә шулай дип өйрәтәдер иде. База бар иде. Ә хәзер Мин әйтә алмыйм, анда да база бардыр, чөнки э, Бар, Рөстәм әлбәттә, абый әле дә безгә Әй, үзенең Рөстәм абый, киңәшләрен бирә. Рөстәм Аны абый. онытырга Ул хис миңа ярамый. коридорда күрә килә әле, монда менә шайтып бармагы белән килә әле, монда Ул һәр чакырма. тапшырудан соң шалтыратып, Әйе. очратып, үзенең Әйе.
фикерен әйтә.
Әйе, ул хәзер дә бардыр. Мин Без хәзер аның инде белән бәхетле.
Әйе, хәзерге яшьләр өчен дә өйрәнергә анда база бар. Шул Гөлназ Гениятовалар, им, алар бит инде 25 елдан артык э, алып баручылар, Люция Нутфуллиналар, алар көчле алып баручылар, көчле журналистлар. Шуңа күрә Айгөл Хайруллина утыра каршымда. Ничә ел, 20 елдан артык әй бит. 25 ел.
25 ел әй бит. Мин менә шулайдыр 25 ел була инде, инде. Менә мәктәп, менә мәктәп рәхәтләнеп, э, база бар, өйрәнергә теләгән кешегә өйрәнергә була. Ләкин э, өйрәтүче бер хәл, өйрәнергә теләүче бар микән? Шуны әйтмәкче идем.
Ул бит әле син менә килеп, Әйдә мин сине өйрәтәм э, дип түгел, ә менә э, нәкъ яшь буын үзе теләк белдереп. Әлбәттә. Минем сездән мастер-класс аласым Әйе. килә яисә минем сездән э, менә т- шундый э, нечкәлекләрне өйрәнәсем килә дип Әлбәттә. э, э, килеп эндәшү яисә мөрәҗәгать итү Әлбәттә. э, ул шулай ук алар өчен плюс. Әлбәттә, шул ук телевидениедә булсынмы, шул ук радиода булсынмы, сездә менә монда күпме э, ничәшәр ел эшләгән алып баручылар бар. Алар һәрберсе яшь буынга тулы бер э, тәҗрибә бирә торган, мәктәп бирә торган э, олпат алып баручылар. Шуңа күрә баз бар яшьләр, менә әйтәм бит, мин аны бер көнне э, шулай ук әйтеп үттем, эм, яшьләр ничектер һәр заманга әйләнеп, ниндидер мишәр акценты белән сөйләвендән, бәлки мода дип саныйлардыр. Әлбәттә, минем теге мишәрләргә бернинди карашым, каршылыгым юк. Мин аларны яратам, минем дусларым арасында да күп. Ләкин Нинди бер дәүләт теле бар, аның бер бар үзенең э, кануннары, кысалары бар бит Нормалары, инде, иә. нормалары бар, әдәби тел дигән әйбер бар. Һәм әгәр дә син дәүл- дәүләт э, дәрәҗәсендәге телевидение, радиода эшлисең икән, әлбәттә син ул нормаларга э, җавап бирергә тиешсең һәм үзең Ул өйрәнергә тиешсең. Беләсеңме, ул теге э, телевидение, радиода эшләү дип кенә түгел, син аны әгәр дә көндәлек тормышыңа кертәсең икән, Әйе. начармыйсың дөрес сөйләү мәсәлән, әйме, Әйе, дөрес әйе. итеп Зараза җөмләләр төзү. сүзләрдән котылырга, Әйе.
әйе, менә шулай-шулай. Мин бу сорауны юкка бирмәдем һәм инде Мгм. тапшыруыбызның Э, башына кайтып замиранең э, эшли белмәгән эше юк аның кулы һәрберсе э, кулы нинди генә эшкә тотынса да җиренә җиткереп эшли дип әйттем юкка гына түгел замирә һәм менә әлеге сорауга бәйләп әйтәсем килә бүгенге көндә менә без шундый олпат шәхесләрдә өйрәндек әйме аларның әйе шундый базасыннан үзебезгә дә менә шулай тәҗрибә тупладык ә, без бит инде киләчәк буын өчен җаваплы алар Киләчәк буын өчен җаваплы булган. Ә без менә тагын бездән соң киләсе буын өчен җаваплы. Ә, син бик фикерле кеше, син бик креатив, син гомумән төрле әйдә диюгә алына торган кеше. Бүгенге көндә ничек уйлыйсың, алып баручылар мәктәбе ә, булса, ничек булыр иде икән ул? Менә әйтик, мәсәлән, бүгенге көндә ул юк. ул э, юк дәрәҗәсендә дип әйтик юк ул кемдер кайдандыр өйрәнә әйеме ә, тик шулай да менә мәсәлән син тотынсаң без барыбыз берләшсәк без бит әле бар әлбәттә шулай ничек уйлыйсың Миңа калса бу бик яхшы фикер, чөнки ә, син әйтмешли, ә, буыннан буынга күчә торган мәктәп бит ул. Әле шул ук ә, Илфат абыйлар да, шул ук Наилә апалар да, аларның да тәҗрибәсен кулланырга була. Алар бит исән-сау, әлхәмдүлилләһ, алар безнең арада. Шуңа күрә, миңа калса, классика дигән әйбер бар, классика бервакытта да искерми. Бервакытта да искерми. Әлбәттә, яңа төрле формалар керә, ниндидер теге трендлар, трендлар стендап стиле, ниндидер теге шаяру, котыш, Ничектер теге кычкырып сөйләп җибәрүләр, менә шундыйрак теге э, ниндидер яңа стильләр, теге креативлы кертәләр. Алар кирәктер инде, чөнки һәр заманның үзенең нинди дә булса э, авазы, үзенең дә булса теге акценты булырга тиеш. Ләкин классик дигән әйбер ул бервакытта да искерми. Классика дигән әйбер. Менә мәсәлән, музыка мәктәбенә бар, о, шул ук, э, мәсәлән, Э, менә мәсәлән минем уртанчы улым уйный фортепианода әйме ана һаман да ничәдер гасырлар элек уйлап чыгарылган кулны шулай куерга терсәкне шулай куерга осанка шулай хәтта шул әйберләр гасырлардан гасырлар килгән бит әни аларны заманча иттереп җәелеп утырып менә мәсәлән мынлай итеп уйнарга сикерә сикерә уйнарга өйрәтмиләр бер караганда бит андый да бар бит эстрадада андый да бар әйме ләкин Миңа калса, без синең белән классик алып баручылар мәктәбе. Классик. Без синең белән э, шул мәктәпне үткәч, әлбәттә, без алып бару стилен икенче төрле күз алдына китерәбез. Бәлкем, безне замана э, алып баручылары, яшьләр икенче төрле э, искелек калдыгы дип тә карыйлардыр, әйме? Мин алай дип әйтмәс идем, чөнки бүгенге көндә, мәсәлән, алыйк, әйме, э, Замирә, син популяр шулай ук, әйме? Ә, мин дә төшеп калган түгел. Бар безнең Гөлназ Сафарова шулай ук популяр, әйме? Ой, әлбәттә. Ә, шулай ук трендлардан артта э, читтә калмый торган егет алып баручыларыбыз бар безнең шулай ук, әйме? Алар э, үзләре, үзләренең теге тормыш тәҗрибәсе белән э, шушы көннәренә килеп җиткән алып баручылар бар. Ә, билгеле, хәзер бүгенге көндә бәлки без менә шушы базаны уйлап бетерми торганбыздыр. Бәлки үзебездән соң менә э, шушы буынны тәрбияләп калдыру турында уйлап бетермибез кебек тоелмыймы? Менә син бу сорауны биргәнче минем бу турыда бер дә уйлаганым юк. Менә бирим әле сиңа кайчан мин бу сорауны яңгыратам да кайчан без менә бу темага сөйләшәбез. Чөнки безнең бәлки тыңлаучыларыбызның да фикерләре э, бардыр. Бәлки алар э, килешергә яисә килешмәскә мөмкин. Дуслар, сез яза аласыз. Безне карый да аласыз. Замира матур итеп менә миңа карап елмаеп утыра. Ул сезгә дә карап елмая һәм э, үзенең матур елмаюының очкыннарын сезгә җибәрә һәм ә, э, вконтактеда рәсми төркемебездә безнең онлайн трансляция видео трансляция бара карагыз һәм үзегезнең шулай фикерләрегезне һәм бу темага карата фикерләрегезне беләсеңме ул нинди булса мәктәп ачу өчен һәм ниндидер яшьләрне өйрәтү өчен бу э, юнәлештә сорау булырга тиеш урысчалап запрос дип әйтәм инде бит Запрос булырга тиеш. Ихтыяҗ булырга тиеш. Ихтыяҗ булса, әлбәттә, бездә өйрәтә алырдай, укыта алырдай э, тәҗрибәле алып баручылар алар бихисап. Менә э, уку елы башлангач, минем малай э, 187 нче мәктәптә укый. Безгә шушы мәктәптән э, укытучылар, директор да чакырып әйттеләр, телевидение мәктәбен ачасыбыз килә. Э, дип э, чакырдылар алар мине шушы э, балаларны телевидение мәктәбенә өйрәтергә дип укытырга дип чакырдылар мин башта ризалык бирдем аннан соң уйлыйм чөнки минем режим яшәү режимым ул бик тыгыз мин бүген мәскәүдә иртәгә мин уфада берсе көнгә мин кайдыр чит илдә булырга мөмкинмен ә балаларның аларның расписание аларның дәрес тора һәм бер берәр атна уйлагач мин инде килеп әйттем әйдә мин әлбәттә кирәк булса мин әйтәм мин килеп килеп э, китәргә риза ләкин мин әйтәм мин сезне ничек әйтәм кыен хәлгә калдырырга куркам чөнки мөмкин булырга мөмкин мин кит шәһәрдә булмаска мөмкинмен дип замира син шулкадәр иркенлеккә чыккансың син хәзер система белән яши алмыйсың инде менә шуның белән аңлатып була моны кадыйм назырович бервакыт шулай дигән иде тукай филармониясенең директоры Кадим Насир Насир Насирович әйткән, сине Замира хәзер дәүләт эшенә кертеп булмый инде дигән. Система кешесе түгел син хәзер.
Мин дә нәрсәне әйтәм. Минем системам инде хәзер. Юк, мин әлбәттә э, килеп нидер мастер-класслар бирергә, мин әйтәм, мин һәрвакыт ачык риза дидем әй бит. Ләкин менә шулай системалы рәвештә мәйдәм миңа авыр булачак. Һәм мәйдәм сезне дә кыйнфәлә кулдыра куркам дидем. Ләкин әйтәсем килә, Шушы юнәлештә барыбер дә ниндидер эшләр башкарыла. Фикерем шул иде. Мәктәпләрдә менә әй бит телевидение. Чөнки һәр алга киткән зур мәктәпләрдә үзләренең телевидениелары бар, үзләренең радиолары бар. Алардан шуннан үсеп чыгарга мөмкин. Э, инде зур дәүләт дәрәҗәсендәге телевидениелары, телеканалларга, радиоларга алып баручылар үсеп чыгарга мөмкин. Чөнки чыннан да бик талантлы балалар укый мәктәпләрдә, телне камил белгән балалар. Шуңа күрә Миңа калса, алай ук өметне өзмик әле, Айгөл. Юк, өзмибез. Э, билгеле, безнең үзебезнең, мәсәлән, Шаян ТВ телеканалы бар. Әлбәттә, Кичнәдән үк, э, ел база мәктәп. балаларны э, Әйе. өйрәтә торган. Һәм э, Замирә, шул кадәр вакыт тиз уза, без инде ярты сәгать сөйләшкәнбез, әйме? Билгеле, э, безнең тыңлаучыларыбызның да я- җиткергән фикерләрен ишеттерәсем килә. Әлбәттә, әйе, тыңлыйм.
Ә, Әйдә башлыйк әле Дамир абыйның фикереннән, бу Әйе. аякларыннан ул гел яза, һәр килгән кунабыз- кунагыбызга илтифатын күрсәтеп шундый матур хәбәрләрен җиткерә. Сәлам галәйкум. Бик күпләрнең яраткан сәхнәдәш тапшыруның алып баручысы Айгөл Хайруллинага һәм кунагыбыз Замирә Рәҗәповага. Бу аякларыннан кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Сәләмнәр сезгә дә буага, ие тыңлыйм. Замирә дигәч тә, безнең күз алдыбызга аның ТНВ каналында алып барган бик матур тапшырулары күз алдына килә. Мәдәният дөньясында тапшыруы заманында бик популяр иде. Театрлар, сәнгать өлкәсендәге яңалыкларны шуннан белә идек. Замирәне мин Киң диапазонлы артист дияр идем, ул нәфис сүз остасы да. Менә дигән итеп концертларны югары дәрәҗәдә алып бара, үзе җырлый да. Шуның өстенә җырлар да иҗат итә. Җитмәсә, күп балалы әни дә, барысына да өлгерә. Концертлар белән дә йөри, ә без Дамирәбезне Буа каласына гастрольләр белән килүен көтеп калабыз, ди Дамир абый. Рәхмәт, Дамир абый.
Насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә кушмаса яфрак та селкенми, шуңа күрә насыйп булса күрешербез, иншалла. Иншалла. Мин юкка гына Замирәне балкырты димим. Ул э, аның җитешмәгән өлкәсе, җитешмәгән юнәлеше юк. Чынлап та Замирә менә э, юкка гына укымадым Дамира абыйның э, шушы фикерен. Чөнки бүгенге көндә син әлбәттә инде э, бүгенге көндә генә түгел син гомумән күңелеңдә һәрчакта да җыр яшәде син һәрчакта да җырладың мин хәтта хәтерлим тапшырулар уртасында да син э, бераз теге иркенәеп китеп җырлап җибәрә торган Әй, шундый әй, әй. гадәтләрең бар иде Әй, әй, әй. Э, билгеле кеше күңелендә җыр яши Ә, менә ниндидер бер моментында ул билгеле бәреп чыга Әйе. А, ол аны халыкка җиткерәсе килә мин бүгенге көндә билгеле сине теге профессиональ җырчылар рәтенә кертмим ләкин син Э, халыкчан итеп, әйме, үзеңнең тембрыңа килешле җырлар сайлыйсың. Мин шуңа шаккатам, мин әйтәм, менә бит кешегә мондый талант бирелгән, бу бит әле шулай ук осталык җырны үзеңә килешле итеп сайлау. Әле, әйе.
Айгел, бүлдерәмдер. Чөнки мин шул 20 елга якын э, шулай ук Яңа гасыр телерадиокомпаниясендә Бик күп концертларда эшләргә туры килде. Алып баручы буларак та, сценарист буларак та, режиссер ярдәмчесе буларак та. Һәм мин шулай ук Миләш Ләбибовна Айтуганованың мәктәбен үткән кеше җырлар сайлаганда без концертларга җырлар сайлый идек бит, әйме? Мин һәрвакыт игътибар белән тыңлый идем, нинди җырларны сайлыйлар, халык нинди җырны концерт вакытында аеруча яратып кабул итә. Ул э, бүген генә килеп туган әйбер түгел, ул шулай ук э, ТНВ мәктәбе э, тәҗрибә белән килгән. Без бу турыда Резон Хакимов белән дә сөйләшәбез. Ул Ризван абый әйтә инде, э, шундый матур тавышлы җырчылар була, ләкин репертуар сөйли белмиләр. Мгм. Ә Ләкин менә э, күп очракта җырчыны репертуар халык белән якынайта дип әйткән сүзе бар әй бит. Мин чыннан да уйлыйм, чыннан да кайбер концертларда утырасың, бер ике хит була, калган җырлар утырасың инде менә ничектер кайчан җырлап бетерә, кайчан җырлап бетерә дип Әйе. утырасың. Мин хәзер беркемне дә кимсетеп әйтәсем килми, э, э, композиторларны да, авторларны да. Ләкин ул җыр, ул башка кешенең авызыннан ул икенче төрле дә яңгырарга мөмкин. Сүз дә юк. Шуңа күрә репертуар сайлау ул э, шушы э, татар моңы конкурсында бит мин бит инде Ә, эшләдем ничә еллар күпме алып ничә барды? еллар. Э, Җомга көн кич беләк проекты бар иде безнең концерт проекты ретро концерт, шулай ук. Алар инде юкка гына түгел. Мин әле шулай ук эм, Татар дәүләт Габдулла Тукай исемендәге филармониядә дә режиссер буларак та мине Кадим Назирович һәрвакыт чакыра ди. Анда да без репертуар сайлыйсың бит инде. Нинди җыр, анда бер-ике җыр белән генә җырчы катнаша. Алар бөтесе тәҗрибә белән килгән. Һәм шул вакытта аңлыйсың, менә бу җыр үтәчәкме, бу үтмичәкме. Бүгенге көндә миңа композиторлар, менә чын әйтәм, бик күп җырлар җибәрәләр. Мин хәтта башта аптырап калган, мин бит ни җырчы түгел, нишләп миңа бу кадәр күп җыр җибәрәләр икән дип, әй бит. Ләкин менә тотып кына җыр матур сүз дә юк ләкин туры килми менә минеке түгел минеке түгел мин язам әйтәм матур но минеке түгел минеке түгел ә кайчакта беренче ноталарыннан беренче актынан уже все мин моны алам менә бүген генә әле без э, зифа панагаева белән сөйләштек зифа панагаева минем концертка э, бер җыр язып бирде җырны зифа апа җырлый тора тыңлап та бетермәдем Зифа апага язып җибәрдем, әйтәм, алам. Зифа апа, минеке, бир, пожалуйста, дип җибәрдем. Ул менә шулай, аны ниндидер бер эчке бер тоемлау белән сайлыйсың. Ә ничектер менә бу э, бу җыр миңа программа өчен кирәк, ой, бу композиторга отказать итергә, баш тартырга кыенрак дип сайлыйсың икән, ул инде Алай ул, булмый. ул булмый, булмый алай. Замирә, вакыты килеп җиткәндер. Әйдә музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Әйдәгез, әйдәгез. Әгәр дә каршы килмәсәң, без э, тыңлаучыларыбызны менә шушындый музыкаль күчтәнәч белән сыйлыйк әле. Менә беләсеңме, мин аны бик рәхәтләнеп башкарам, чөнки э, шулай ук социаль челтәрләрдә дә миңа бик күпләр язалар, э, фонограмма, фонограмма, үзе җырламый, аның тавышы юк, аны бары тик компьютер гына ясап бирә икән дигән сүзләр күп. Шуңа Менә күрә хәзер тыңлагыз тыңлагыз әле. менә хәзер тыңлагыз, әйме? Минем сүземә ышаныгыз, мин Э, беркайчан да алдамыйм ничек бар шулай әйтәм менә минем күземә карап чын чынлап замирә рәҗәпова җырлый киттекме әйе менә ризван абыйның гомерләр уза икән дигән җырын э, бүләк итәсем килә әйдәгез миңа кушылып җырлагыз шулай да минем профессиональ җырчы булмавымны истә тотыгыз рәхим ит

Дөнья бит фани гына.
Рәхмәт бик зур. Әфәрин, Замирә безнең студиябездә кунакта. Без э, алга таба музыкаль эфирыбызны дәвам итәбез һәм инде әлбәттә тапшыруыбызны дәвам итеп, э, безнең тыңлаучыларыбыздан килгән э, бик күп хәбәрләр бар һәм инде әлеге хәбәрләрне шулай ук ишеттерик әле. Замира, сиңа да, башка тыңлаучыларыбызга да. Э, кызлар, молодецлар сез. Эшегездә, тормышыгызда уңышлар. Әле ярый сездәйләр бар, дип язган Дилбәр исемле тыңлаучыбыз. Рәхмәт, Дилбәр. Амин, рәхмәт бик зур.
Хәерле кичләр, Замира. Сөйкемле. Бик матур үзеңдә җырлавыңда искиткеч дип яза Әлфия Гыймадова исемле тыңлаучыбыз. Рәхмәт, Әлфия ханым, рәхмәт. Рауза исемле тыңлаучыбыз бик матур җырлыйсың, рәхмәт үзеңә ди. Һәм бик күңелле алып барасыз тапшыруны. Молодцы, ди Гөлшат исемле тыңлаучы да. Бик күп язалар. Хәерле имин кичләр барыгызга да. Амин, рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә, кызлар, йолдызлар, ди Кәримә исемле тыңлаучыбыз. Рәхмәт. Һәм ә, э, менә Гөлгенә Абдрафикова язган шигырь укыйм әле. Сәхнәләшкә киләм бүген. Дигәч, Замира якташ, бер-ике шәлкемнән шигырь яздым әле, нәкъ Такташ. Күптән инде онтылды ул данлаган Мокамай. Аптырый, бүген бар халык бу кадәр моң Замирәнең яшерелгән дип кайда? Очрашыр диеп язмышка тик бер таяк селтәде, көн аралаш туып тора, яңа хитлар бетмәле. Мин дә очрашасым килә, булса да хоть бер генә Синең белән Замирәкәй диеп тели чын йөрәктән Салаваттан Гөлгенә. Караш матур. Аллах, рәхмәт Гөлгенә. Чын күңелдән, чын күңелдән. Менә үзем тыңлыйм ә бит, менә йөрәгем чыгам, чыгам дип тибә. Мен әйтәм, чыннан да менә бу тамашачының мәхәббәте ул кабат-кабат э, эшләргә, иҗат итәргә ул канат куя. Тамашачылар мине үсендермәсә, бәлкем мин җырлап та китмәс идем, чынлап. Ә, менә хәзер э, әйдә тамашачы мәхәббәте турында сөйләшәбез, Мгм. әйме? Ә, тик аңарчы м, менә э, еш кына тәнкыйть б- беренчедән инде яңалыкны безнең халык ничектер ә, кискен кабул итә. М, Мгм. Бик теге колач җәеп каршы алмыйлар бер җирдә дә билгеле яңалыкны. Ә, Синдә шундамыни? Син дә җырлый башладыңмыни? Әйе, о! Э, Син генә кирәк идең сәхнәдә. Нәрсә концерт куясыңмыни? Әйе. Э, Бу да болай- җырчы булганмыни? Бу да, әйе, менә мондый сүзләр билгеле, бу теге хейтерлар гына түгел, билгеле сүз дә юк. Э, Җырчылар күп хәзер, әйеме? Һәрберсенең җырчы буласы килә. Э, Тик менә монда сәбәп нидә?

Сәхнәдән, ул телевидение түгел, әле аннары соң инде мин, әлбәттә, яз, эй, язмыш, язмыш тапшыруы җиде ел э, эфирда булды. Мин менә шушы ул язмышның башлануы да нәрсә белән иде? Һәм мин бер ара үземне ниндидер бер мокыт кебек итеп хис итә башладым. Менә бала, декрет, э, ничектер миңа шушы бер азык җитми кебек башлады. Һәм мин Рухи. шушы Әйе, шушы иҗади процесс дип мин э, язмыш язмыш тапшыруын башладым. Һәм шушы иҗади процесска кереп киттем мин. Һәм э, беләсезме, сәхнәдән чыннан да мин ерак идем, бизнеска кереп чумдым, башым аягым белән. Әлбәттә, тормыш 180 градуска үзгәрде, сүз дә юк, яхшы якка үзгәрде. Ләкин э, акча белән генә күңел халәтен тутырып булмый. Менә миңа хәзер язалар, бер көн бураннарда йөрдек бит инде. Безнең шундый э, катлаулы көннәр булды. Өстесенә әле концерт, әле менә бер Баулыдан Казан, Казаннан Уфа, Уфадан Мин Яркәй. йөреп, Актаныш. сез ничек йөреп өлгергәнсездер, мин сезнең арттан күзәтеп өлгермәдем, Самирә. Арыдым дисеңме? Ул бит әле буран әй бит. Ми- Ике машина белән Макс алдан, мин үзем рульдә алдан әй бит. Ул мине э, ка- саклап бара арттан. Без менә шулай йөрдек әй бит. Һәм менә миңа бик күп кеше язды. Нишләп? Сиңа акча җитмимени? Нишләп гомерне шулай куркыныч астына куеп, шулай йөрисең? Акча күп дип әйтәсез бит, фәлән дип. Мин әйтәм, беләсезме, тормышның яме акча белән генә бәяләнми. Әлбәттә, акча ул э, зур роль уйный э, комфортлы яшәү өчен. Ләкин бит әле рухи азык бар. Менә рухи азык бар. Теге пирамида маслоу дигән әйбер бар бит әле. Әй. Аның ничәнчедер бер өлешенә җиткәндә, кеше үзен әйбит рухи азык ка мохтаҗлыгын тоя башлый. Әгәр дә астагы теге ниләр ябылса, теге ашау, эчү, кайда йоклау кебек әйберләр ябыла икән, аңа тагын җитми башлый. Менә шушы рухи азык. Һәм менә мин аны элек аңлап бетерми идем ул пирамида маслауны. Һәм мин аны аңлыйм. Һәм чыннан да шушы рухи азык җитми башлый. Кемгәдер талына, таныласы килүдә түгел ул. Мин Таныласы килү ул егерме яшьтә кызык. Менә сиңа егерме яшьтә кызык, сине таныйлар, фотога төшәләр синең белән. Мин хәзер кибеткә чыгып, миңа чыккач, миңа әйдә фотога төшәрсә әле бит. Мин инде күбрәк капюшонны киеп Хәзер бит. танымасалар ярар иде. Әйе, димәс. чөнки теге барыбер 50 яшь тулганда бик теге фотоларга да бик төшәсе килми әй бит. Кыяфәтләр 20 яшьлек кебек түгел. Төрлечә чыгып та китәсең бит әле өйдән әй бит. Шуңа күрә таныласы килү дә түгел ул. Ул популярлык дигән әйбер ул яшь чакта кызык. Ул хәзер теге бик әллә ни мин аның кызыгын күрмим. Менә шушы энергия тамашачыдан килгән энергия әй бит алкышлар ә, менә ничек кенә артистны алкышлар рәшәтә диләр бит әй бит миңа менә шушы алкышлар алар миңа энергия бирәләр мин шуна канатланып китәм инде өйдә әллә нәрсәләр эшләп ташлыйм максны яфалый башлыйм әйдә болай итик әйдә тегеләй итик дип шулай ук бизнеста алып барыр өчен дә рухи бер күтәренке рух кирәк менә ул миңа күтәренке рух бирә

Ә, бүгін тамашашының оның сайлау мөмкинлеге бехисап. Ул тели бүгін бу җырчыга бара, тели кыйммәтрәк бәягә билет алып, иң яхшы урыннарда карап, бөтенләй ниндидер залларда концерт карарга мөмкин. Һәм менә синең өчен ул синең тамашачың ул нинди аудиторияның портретын син э, күз аллыйсыңмы менә күз аллыйм. син бит инде гомумән мин э, шаккаттым беренче концертыңны куйганда ярар син әле берничә көн эчендә билет сатылып бетте дип әйттең дә мин әйтәм э, билгеле замирәне күрергә теләүчеләр монысы ә тагын өстәмә алганнан соң да әле шундый ә, тамашачының мәхәббәте булуы, шул дәрәҗәдә Әйе. сине тагын да ә, күрәселәре килүе, шулай ук ул бик рәхәт әйбер. Әлбәттә, бу иң беренче чиратта син әйткәндәй бик рәхәт әйбер. Тамашачы сине хөрмәт иткән икән, артист буларак хөрмәт иткән икән. Мин бит э, шункадәр әле Мин үзем монда өчен- бүлдерәм сүзеңне, Әйе. гафу, бәлки артист буларак кына түгел, бәлки шәхес буларак дип әйтер идем. Бәлкем, әйе, шәхес буларак күрергә телиләрдер. Чөнки эм, менә мин үзем дә шакатым, мине Лилия Муллагалиева бик каты өндәде концертлар куярга. Минем теләгем юк и концерт кую. Шул бер җырчыны е- җыр да яздырдым Ризван абыйның фатихасы белән, ул миңа икенчесен бирде. Мин аны курка-курка гына социаль челтәрләргә куйдым. Ул анда халык тарафыннан кабул ителде һәм шундый сүз чыкты. Моның башка җыры юк инде, шул бер җыры бар. Минем җыр күп бит ул. Чыкмый икән бер генә булсын. Бар ул матур җырлар чыга тора, мин яздыра торам, халык ярата тора. Шулай итеп башланды. Лилия әйтә миңа Муллагалиева, әйдә сиңа концерт куярга кирәк, синең җырларың бар ич инде, тагын берничә җыр яздырасың да менә программа. Әйтәм, Лилия, нинди концерт? Юк. Лилиянең менә шушылай итеп мине өндәве белән мин алындым менә шушы э, концертны куерга. Беренче концерт куйгач, ул 20 көндә билетлар таралып бетте дә. Мин үзем дә аптырадым һәм миңа кассадан әйтәләр, Замира билет сорап киләләр, нишлибез? Мин әйтәм, бүтән юк бит инде. Әйтәм, әйтәм, минем концерты юк. Әйдә өстемә, юк, әйтәм, өстемә тулмаса нишлибез дим. Әйдә алыйк инде, куеп карыйк. Лилия дә син нәрсә, әйдә, әйдә, Лилия инде беләсең инде нинди рух белән, нинди э, ниләр белән әй бит мине өндәп өндәп. Икенче көнне без курка курка гына алдык. Һәм ул икенче көн менә хәзер ул икенче көнне ачканга әле бер ай була менә тиздән. Бүгенге көндә мин әлмә бүген килгәндә генә санадым, санадым 43 билет калган менә. Яхшы Замира, инде э, бу тарихны аңладык. Менә э, тагын сорап сорыйсым килә. Э, билгеле син моның хәтәмен тоеп аласың да, әйме? Әйе.
Алкышлар, сәхнә, әйме? Әйе.
Гастрольләргә чыгу нияте бармы? Бу бит инде менә бер концерт белән генә булды, яхшы монсы булай булды. билгеле э, рәхәт сүз дә юк аннан тагын нәрсәдер җитми башлый әлбәттә бүгенге көндә эм, э, к- ничек әйтим зур зур әллә нинди гастрольләр белән чыгу миндә теләге юк чөнки минем бит әле мин иң беренче чиратта ир хатыны һәм минем э, өч балам бар ярар аның өлкәне инде егерме яшьтә үскәнен күрсә дә барыр көнгә бер тапкыр Әни, шул кирәк, әни болай итергә иде, әни син ничек уйлыйсың, дип, ул минем һәрвакыт элемтәдә. Минем ике кечкенә балам бар. Аннан тыш әй бит, менә зурысыннан тыш, аларга һәрвакыт, һәрдаим игътибар кирәк. Шуңа күрә мин, э, Замирә, хә- тукта сүзеңне бүләм менә хәзер. Бүлдерәм менә Әйе, хәзер бүлдер. хәзер чын-чынлап бүлдерәм. Э, Замирә м, 20 яшьлек, 22-23 яшьлек Замирә дип әйтик, әйме? Әйе. Заманасында Э, Өч йөзлек аязны калдырып, калдырып, калдырып, кайтып кермичә, әйе, беренчедән, монда бала да, э, бу синең сәбәп кенә, сылтама гына. Э, чөнки шул ук телевидениесына да йөгергән, концертын да алып барган. Хәзер мин җавап бирәм. Әйдә әле. Җавап бирәм.
Давай. Вакытта минем кытлыгы, мохтаҗлыгы, миңа акча кирәге. Мин ипотека түлидер идем. Мин чөнки шыр буш фатирга килеп кердем, 3 яшьлек бала белән. Минем бер нәрсәм юк ие. Чөнки миңа ипотека түләргә кирәк, бер. Миңа баланы хоккейга йөртергә кирәк, хоккей кыйммәтле, формалар кыйммәтле. Миңа акча кирәк и. Һәм, әлбәттә, мин мәҗбүр идем, баланы җылый-җылый чыгып китә. Бала җыламыйдыр и минем. Мин җылый-җылый чыгып китәдер Ә идем хәзер синең ундүрттән сайлау көнгә.
мөмкинлеге бар, Ә әйе, хәзер озын сүзнең миндә кыскасы.
акчага миндә мохтаҗлык юк, һәм мин гастрольләрдә Йөрү алай ул элекке кебек кызык та түгел. Аның ул вакытта яшьлеге дә бар, и, кызыгы да Туктале, бар. и. Замирә, кызык, беләсеңме? Хәзер менә, ә, кара әле, ә, уникенче февральдә Болгар радиосы концертында катнашасың. Алла бирсә, әйеме? Иншалла, әйе. Алла бирсә, сине э, тамашачы афишалар да күрде инде. Әйе, Э, әйе. Замирә дә була дип карады. Дуслар, белмәгән, белмәүчеләр булса, мәсәлән, Әйе, уникесе очрашабыз, иншалла. Болгар радиосы концерты булачак. Эм, Ленин исемендәге мәдәният үзәгендә. Уникенче Һәм, февраль.
о, Әйе, февральдә.
Һәм э, беләсезме, менә махсус күзәтәм әле сине. Сәхнә артында йөр әле син, аның вайбын, әйме? Андагы рәхәтлекне тойгач, бөтенләй башкача фикер йөртерсең миңа калса. Юк, мин хәзер концертларда еш чыгыш ясыйм, әлбәттә. Төрле солянкаларда, төрле менә Резоновның концертлары булды. Ул э, вайб Ул әлеге дә бай егерме яшьтә кызыгый. Айгөл, мин белмим, бәлкем сиңа икенче төрледер. Тукта әле яңа сулыш ачылып китә менә Болгар радиосы концертыннан соң сөйләшербез синме Айгөл чынлап та шулай икән бит хәзер. Әлбәттә Бөтенләй аның үз башкача дип. аның әлбәттә Артистларны үз күрәсең.
тәме бар, сүз дә юк.
Гримеркада бераз чәйнәшеп аласың, йөрисең, дулкынлану бер кичереп аласың. Әлбәттә ансыз булмый инде. Мин әйтәсем килә, аның кадере егерме яшьтә кызыграк иде бит. Ул хәзер дә кызык әлбәттә. Хәл хәзер дә кызык. Ләкин беләсеңме, кыйммәтләр икенче төрле хәзер. Кыйммәтләр икенче төрле. Ул вакыттагы кебек әйме, мин хәзер мин ничек инде үземнең шул биш яшьлек Камиләмне ничек калдырып чыгып китәм инде мин, ул бит инде кү- кайт белән менә шайтып тора бит ул минем күземә карап әйме, ул минем тек алдымнан төшми. Э, м- Иремне Хәзер яжь мать уйный башлады монда. яшь Яра- мать кына түгел.
Монда бит әле Ничек инде мин Максымны калдырып чыгып китәм инде гастрольгә. Хой, ул яз, дуска язмаган әйбер.
Замирә, безнең тыңлаучыларыбыздан шундый күп хәбәрләр килә. Укып өлгермәм дип куркам, чөнки тапшыруыбызның Әй-әй-әй. санаулы минуты гына Әй-әй. калып бара. Хәерле кич, Айгөл апаем. Армый талмый эшләргә язсын. Замира апаем, сәлам, матур җырлар җырлап торырга язсын сиңа, ди Ренат Амин, Кәбиров. иншалла, амин.
Киттек, Фәридә апа, бу аякларында, безнең талантлар бу аякларында бик беләсең Әйе килсә. шул. Юк, гомумән безне бик талантлы кешеләр тыңлый. Хәерле кич, Фәридә апа яза. Студиядән нур бөркелә. Анда ике матур ханым. Айгөл чакырган Замирәне чираты җиткән аның. Телен телгә йокмый иде язмыш тапшыруында. Хәзер җырлар ишетә башладык синең э, башкаруыңда. Икенче сулышың ачылды, үзгәрдең син, билгеле. Сәхнәләрдә кыздырасың, тамашачы куя иң зур билгене. Тулы заллар, аншлаг белән сольный концертлар бирәсең, тамашачы алкышка күмә килеп чыга күрәсең. Нигә тотынсаң да булдырасың, бигрәк тә уңган син. Саңа җанлы кеше булып бу дөньяга туган син. Өздереп җырласаң сәхнәләрдә, тәмле итеп сөйләсәң,

Бик яратып тыңлап утырам, Замирәнең җырлавын да бик яратам, уңышлар телим, югары үрләр насыйп итсен, Апастан Гөлфия апагыз дигән. Рәхмәт, Гөлфия апай.
Рәхмәт сезгә бик зур. Мин, мин Замирә кадәр минеке, мин булдыра алмыйм. Мин Замирәгә карап сокланам, үземне үзем битәрлим. Ә, кайчакта менә ә, стимул бирүче кеше син чынлап та күпләр өчен бәлки шулайдыр. Ә, тагын бик күп хәбәрләр килә, мин аларны барлыйм. Син чыр чырлаганда, Замирә. Тагын Тагын берничә- җырыжмы? Җырларың бармы соң? Сәхнәдә Җыр- тапшыруында җырларга җитәрлек җырлар алып Җыр- килдеңме? Җырлар бар, әлбәттә.
Менә хәзер Зөлфия апа э, Шакированың репертуарыннан аны Җәвит абый Шакиров 21 ел элек э, улларына багышлап язган, Зөлфия Шакирова көен язган. Һәм Зөлфия апа ул җырны миңа бирде. Ул балаларга теләк дип атала. Әйдәгез, мин бу җырны җырлаган һәрвакыт тавышым калтырый, шуңа күрә җырлыйк әле, әйдәгез.

Читкә балам, акыллы бул, бәхетле бул, сәламәт бул, мәрхәмәтле бул, шәфкатьле бул, балам.
Амин. Рәти әни, э, шундый теләкләр Тели, теләгәндер әлеге минутларда, әлеге җыр яңгыраганда һәм э, беләсеңме, Замира, чынлап та э, менә җырларыңны тыңлаганда э, очраклы бер нәрсә дә булмый бу тормышта. Э, менә шушындый темаларга җырлар әйме. Мин э, хәтта теге сине җырлый башлады дигәч, мин синнән башка төрле җыр күзалламадым да, чөнки син элек-электән халыкчан ниндидер башкар, э, халыкчан җырлар башкардың. Мгм. Электән син инде җырлап җибәрә, эле үзеңнең җырларың булмаганда ул. Әйе, әйе, әйе, әйе, шулай.
Күңел, күңел халәте инде ул, күңел халәте. Әйе. Шуларны тыңлап үскәнгә ул, бәлкем миңа язалар, инде бер үзенең үз бер үз җыры да юк диеп. Бу кемнең җыры соң? Болар бит инде безнең халыкның җыры. Композиторлар кем өчен язган? Ул бер бер артист өчен генә язылган җырлар түгел ич инде алар. Тамашачы өчен язылган. Алар яңгырап торырга тиеш. Инде алар хәзер киштә дә тузан җыеп ятсынмы? Мәсәлән, Бик матур җыр, шул- онтылган булса да менә Әйе, җырлар яңадан 21 ел яңадан элек чыга. язылган Әйе. аны.
Зөлфия апа әйтә, хәзер мин аны бары җырламыйм инде, җырла, ди. Шул ук Ризван абый, мәсәлән, Нәфисә апа Хәкимованың шушы гомерләр уза икән, дөнья бит фани дигән җырны. Ул бит яткан киштәдә, ул җырланмаган. Резон абый инде бала кебек сөенә инде. Эй, кабат кайтты бит, кабат кайтты бит дип. Алар бит сөенәләр шуңа. Шуңа күрә тамашачы ярата икән, ник җырламаска? Тамашачы ярата, чынлап та бик күп язалар. Хәерле кич, матур кайлар. Замирә настоящая пчелка дигән бер тыңлаучыбыз. Замирә, шуның кадәр эшкә каян көч алып бетерәсең? Молодец, хатын икәнсең дигән. Ә белмәүчеләр дә бар икән. Э, Чынлап та менә э, билге әйтәбез бит инде без. Э, ул энергия гына түгел, ул бит әле рухи көчтә булырга тиеш. Ул менә э, иҗат кешеләренең әле сынган моментлары да була. Алар э, бик теге бирелүчән, хискә бирелүчән, төрле эмоцияләргә бирелүчән кешеләр бит. Минем 23 нче елда менә шундый бер депрессивный чор булып алды. Менә бөтенләй, менә ышанмыйсың бит, менә шушы ул вакытта мөгаен ул сәхнәдә дә чыкмаган вакытлар ул 23 ел ул минем өчен бик авыр булды бөтен әйбер дә бар әй бит әлхамдулиллах балалар исән сау ул теге өйдә яшәргә бер дигән бөтен уңайлыклары бар акча да бар бизнеста да бар да яхшы ләкин менә ниндидер бер менә бер нәрсә кызыту мин төнлә бер өчләрдә уянып китәм дә менә шулай торам да утырам Менә бер нәрсә кызык түгел. Максим уянып китә дә әйтә, нишлисең, нәрсә булды ди. Юк, юк, мәйтәм, йокла дим. Бу да торып утыра. Хәзер, Икәүләшеп утырабыз. Хәзер менә. Һәм менә шул вакытта.
Канәгатьме син? Менә хәзер канә, менә шул вакытта мин аңладым, миңа шушы бер ризык, э, рухи азык кирәги. Шул вакытта Максим да әйтте, бар, җырла, бар, сөйлә, бар сәхнәгә, сиңа бер ни кирәк. э, бер энергия кирәк диде. Дуслар, аңлагыз менә сез, әйме, бәлки иҗат кешеләренә ничектер сәерсенеп караучылар да бардыр. Алар шундый. Алар менә һәр вакытта да аларга ниндидер хәрәкәт кирәк. Аларга сәхнәгә чыгу кирәк, тамашачыларның күзләренә карау кирәк. Ә, бик аңлыйбыз менә гомер буе сәхнәдә, телевидениедә, радиода Әлбәттә. булган җырчыларны, иҗатчыларны, сәхнә кешеләрен, э, шагыйрьләрне, әйтик, шул ук композиторларны, әйме, барысын да аңлыйбыз. Һәм бүгенге көндә һәркемдә үз өлкәсендә бәхетле булып һәм рухи азыгын югалтмыйча яшәсен, э, яшәсен иде. Замира Амин, шундый амин, шулай теләктә. булсын, Һәм амин, э, шулай инде булсын. билгеле, синең белән әле без Алла бирсә, 12 февральдә Болгар радиосы концертында очрашырбыз. Әлбәттә, иншалла, тамашачылар белән дә. Әйе, бергә иттек. Без бит бер төрле уйлыйбыз. Һәм э, бүгенге кичне менә шулай минем белән Болгар радиосы тамашачылары белән сәхнәдәш тапшыру кысаларында үткәрергә ризалык биргәнең өчен килүең өчен зур рәхмәт сиңа. Э, киләчәктә дә менә мондый Болгар радиосы белән иҗади хезмәттәшлек э, дәвам итсен. Син һәр чакта да ачык, син һәр чакта да гади булып кала беләсең.

Иң мөхиме, менә э, теләгәнегезне ярар булмады инде, ярар икенче юлы киләсе тормышта дип калдырмагыз. Менә бүген ясагыз, менә бүген теләй икән күңелегез, беркемне тыңламагыз, беркемнең сүзенә карамагыз. Тотыгыз да эшләгез, чөнки сезнең бу хыялларыгыз өчен башка гомер бирелмәячәк.
Рәхмәт бик зур. Һәрвакыттагыча дүшәмбе кичендә Болгар радиосы студиясендә сәхнәдә штаб шоуның алып баручысы мин Айгөл Хайруллина булдым. Амин. Киләсе атналарда да дүшәмбе кичендә менә шулай матур итеп студиябез кунаклары белән очрашырга насыйп булсын. Бүгенге тапшыруда катнашкан һәр тамашачыбызга, тыңлаучыбызга да сораулар җиткергән, фикерләрен ирештергән тыңлаучыларыбызга да зур рәхмәт әйтеп, бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Иминлектә очрашырбыз.